Эдэр дьон соһуччу өлөн хаалалларын туох дии саныгыдытыпыга эбэтэр ууга сөтүөлүү сылдьан олохторо быстар. То эдэр дьон э, өлүүтэ били бии санаабытыгар бу билиҥҥи олоххо эдэр дьон курдук дьэ торукку олохторуттан хас эмэ хаста эмэ эргиллэн кэлээн баҕар олус э, бэйэтэ саастаах кырдьаҕас кут буолуон син ону ити эмиэ алҕаһаан эрэр эмиэ сыыһа суолунан барар баран эрэр диэби кудук ини олохторо эрдэ быстан хаалыан дитин эми биһи оонньуу нөҥүө эми быһаарабыт. Оннуттан мин бэйэм эмиэти хаста билэр дьонум оҕолоро эрдэ ДТП-га эҥин баран хаалбыт буолаллар эмиэ эрдэттэн көрөөччүбүт. Олус ат олох атын сыаллаах-соруктаах сылдьар оҕолору бу төрөппүттэрэ бу биһиги удьуорбутугар бу банкирдар буолуохтаахпыт эбэтэр бу удьуордарбытыгар быраас буолуохтаахпыт диэн оҕолору отой атын суолунан олохторун кэрдиистерин ыйан биэрэн сыдьыгы буоланнар оҕолоро эрдэ баран хаалаллар. Сээп атын суолунан баран эрэҕин диэн эн суолун бу буолбатах диэн онно то үксэ онну барааһыҥҥа кырдьаҕас куттар буолуохтарын син эчэ бу олох итини халҕыы алҕаһыы барбаппын диэбит курдук сөп хаҥаттаан кэлиэм диэбит кудуолиһиттэн эрдэ барааһын оннуттан төһөн эрдэ бараллар оччонон ыраас бараллар ол аата э, түргэнигэр гиллэн кэлэллэр сеп олен оҕоломмокко даҕаны оҕото бу кэргэн ылбакка да кэргэн тахсыбакка да үспүйдэн оҕоломмокко иһин барар дьоннор илер түргэн майтер гиллэн кэлэллэр ол гынан бээлерин э, родовой системаларыгар буолбатах Сөп, ол гынан баран, а, ситэрбэтэхтэрин салҕыы. Оттон ити, били, а, аборт нөҥүө выкидыш эбэтэр, а, бу замершая беременность буолан кэлэн барар, э, куттар ити, э, туохтар диэххэ сөп, ыраастана кэлэллэр. Онно бу ийэлээх аҕам эбээтэ туһунан, э, уруок опыт бэриллэр. Онуттан кинилэри ыраастанан, Бу хаатар бу маннык көр олорон түргэн айдыхаҥыттан эргиллэн кэлиэм диэн бараллар. Ол иһин ити төһөнөнөр да өлөллөр, оччонон түргэнник эргиллэн кэлэллэр. Ону ити авиакатастрофа ДТП иҥин итиннэ мээнэх дьоннор мустубаттар. Сөп, мээнэх дьон инникке тиийбэт. Ити риском мгновенно түргэн айдык өлөөһүн диэн Эми туһунан испытание хаалбыт дьоннорго ону теми хатаан ыытыахха наада дэлби баттаммакка ыарахханы биһи төһөнөн бэйэбит ыарахан кудулунабыт оччонон кинилэр эми айанныылларыгар баралларыгар эргиллэн кэлэллэригэр атахтарын илилэрин бүтүнү баайан кээһэбит Сөп. Утанал дьиннээх атах илии буолбатах, а то бу энергетическай. Мгм. Сөп. Ол иһин эргиллэн кэлиэхтэринэ баҕардахтарына ханна эрэ не э, хата ити ки кстати гнематочнай буолан хаалыахтарын син, һитэритэ барбаккына тоҕо диэтэргэ бу, аа, урукку төрөппүттэрэ тутан һыдьаллар диэбит курдук. Ол иһин итини бу барбыты ыытан иһэр баҕайы барбыты кытта өлбүтү кытта киһи өлбөт диэн мээнэ эппэттэр. Ол иһин өлбүттэхтэрэ сатаан ыыта, үөрэнэр культура бар буолуохтаах этэ. Эмиэ культура итиннэ эмиэ туһунан воспитание наада. Биһи үксэ бэйэбитэриннибитигэр э, санааргыбыт, бу бар буччаннар инилэри толкуйдуур киһи аҕыйа. Ол это те бу наһаа күүскэ православиена хайгыыр диэн э, тухтуллар гынан баран холобура итиннэ баар бу ыытааһын диэн. Аха, чүмэчи турурдубут, бу кини алгаатыбыт, а, малипаахтыбыт барар гына. Ыырдык тутуллубаттар, бу таҥара илиитигэр туттардыбыт оҕобутун диэт. Хэп, холобура итиэм, бэйэмэ кыыспыт наар хубу-хубу эмиэ бу кыыспыт атын кут сыдьыр була эмиэ хубу-хубу барар кэлэр. Хас сүүстэ били эмиэ урут наар үҥэр этибит, билигин буоллаҕына улахан ототаабаппыт да били таҥара ата ылар былахалаҕын бэйэн дьыалан бэйэн оҕон диэ курдук сэп то итинник эмиэ олоҕу көрөр сороҕор ким эрэ били эмискэ көрдөххө бастакы ырыган иһин быһатаммаппыллаа дии төрөппүт оҕоҕун хайда онно эмискэ гынан кээхэнти бии олохпутугар наһаа элбэхтэ биһикинини били анараа дойдуга бара сыыһа сыыһа төннөр буолан Блин, кэлин уже чэрдэ чэрбит курдук буолар буоллаа дьон, оттон чэ таҥара оттон эрэллээхтик э, ылыаххамардаһалаҕын охполлоһобут эмиэ биһиэхэ экзамен курдук хайдах ыытыахпытын сөбө хайда тутуһабыт привязанностаахпыт туһуох дуу ити тоҥ сүрэх диэн буолбатах биһи тапталтан таптааммыт бу киһи ороҕор эрэйдэммэтин да гына курдук оннуттан Биһанаабыт ыр барыта биһиттэн тутулуктаах буолбатах. Ол били эмиэ тукпут оонньуун син ыгабыт. Биһи таҥараҕа үҥэммит, биһи таҥараһа поламутоҕуттан кэлэр иһин диэбит курдук эмиэ инник улах хамсыы суох буолар гына. Таҥара быһаартынан, үттүк ыйах быһаарытынан, оттон оҕо бэйэтэ эмиэ туһунан куттаах, туһунан бэйэтэ высшиялаах, онтуката эмиэ быһаарыныылар буоллаа дии. Ол иһин биһиэхэ барыта уруок экзамен курдук буолар. Блин, сатаан бу барар дьону ыытан, өлбүттээхтэри кытта тэҥҥэ өлө олохпутун алдьата, аа, буруйдана, эбэтэр бэйэбитин хайда эрэ Э, намтата, бэйэбитин эмиэ олохпутун быһа сатаммат. Быһар дии, быһа сотор. Махтал.